Ha khensa ku va mi languta channel ya Matimba Emanuel Maloyi YouTube channel kombela mi subscribe ku channel hi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ku na mhaka hi leyi mhaka leyiwani yi endla swicele or yi vanga swivulavula emitini loko ku ri na minkosi or loko ku ri na nkosi hi leyi n'anga ya xintu. loyi a hlahluvaka vanhu a horisaka vanhu a thwasisaka vanhu or ku ta papa wa mfundhisi loyi a vonaka a profit-aka vanhu a endlelaka vanhu ti ta hi lava va endlelaka swileriso swa vona swi lungha or ku ta munhu wo karhi kwala ka family ya n'wina munhu njhe or maxaka vanhu lava ya i kuma ku loko va fika laha va ku a hi dyi swakudya swa laha mutini hi mhaka ya ku hi le nkosini Vanhu lavaya mi nga pfuki mi va sorini na siku na rin'we kumbe mi va vulavula switori. Tin'anga tin'wanyana, hayi hinkwato, tin'anga tin'wanyana mikwembu ya vona a yi pfumeli ku va dya swakudya swa le mutini laha ku nga na nkosi, ku nga loviwa, laha ku nga na ku nga na papa ra ntima, laha ku nga nyamiwa. Hi ku leswiya swi affect-a yini? Mikwembu ya vona, mikwembu ya vona a yi swi lavi. na van'wanyana vafundhisi lava tikereke leti ti vulaka moya wa vona a wu pfumeli or Xikwembu a xi pfumeli ku va dya swakudya swa laya na vanhu van'wani njhe va maxaka u kuma ku a kumbe na ni dye swakudya swa le nkosini i ku va i kuma ku van'wanyana i ta ku byela ku ni huma rhaxi wun'wana a ku na hlata wun'wana a ku na juluka a wun'wana a ku na ni tela hi mavabyi yo karhi hi nga pfuki hi va sorini vanhu valava. Se ivi un'wanyana a ku a se loko swi ri so i kuma ku i munhu i suka joni kumbe i suka kwihi wa n'anga or muporofeta yaloye or rixaka rero or i suka a Tzaneen kumbe vo Malamulele kumbe kwihi kwihi a kha a ta nkosini kwihi ka Bhungeni mi swi endlisa ku yini loko ku ri ke ni munhu loyi a nga lova i lovele kwala kaya. Lava va family va ta tshama hansi va vulavula ku phela ku le ku teni mani na mani na mani masokra a va dyi swakudya swa la nkosini se a hi endleni so a hi tekeni mali yo karhi leyiwani hi n'wi tsalela list a ya a ya xava swakudya leswi a swi veka le ka makhelwani hi vulavula na makhelwani na loko ku bakiwa swikontsi le gangeni loko swi ta bakiti leriya before ri nghena la kaya a ri yi kwihi ka makhelwani ku lavaya va nga dyeki swakudya swa la nkosini la hi mhaka ya ripfumelo ra vona ro karhi va ta kota ku swekeriwa le va dya le ivi loko yi ta so va ku i lovele a xibedhlele mufi loko a lovele xibedhlele swi ta swi ya xaviwa swa ti grocery swa everything before mufi a fika namadyambu. kumbe hi mugqivela or hi wavuntlhanu swi ta ya hi n'wina ku mi lahla rini before a nghena la jaratini ku ta twananiwa hi muti walowo loko grocery yi fika yi ta hatla yi kotsa kotsiwa la yi pakapakiwa yi yisiwa ka makhelwani va swekeriwa kwihi ka makhelwani va ya va ya dya kona. Na loko va vuya eswilahlwini vona va ta ya va ya rhurheriwa ka makhelwani va dya kona loko va heta ku dya ivi va ta kwalaya kaya ku fika ku khokhotsiwa tete ti khokhotsiwa ku loko ku ri na minkosi hi nga pfuki hi va sorini or hi va vula ku tonga or hi va vula ku va na manyunyu hi ku un'wanyana i ta ku mina loko ni ya le ka vona le ni nge dyi a ni na yena a nga dyi. ma swi twisisa leswiwani a swi hambananga na munhu loyi mi kuma ku a nga dyi swakudya swo karhi because i ta ku byela ku loko no dya sweswiwa swakudya swo karhi na hlohlonyiwa or ni huma rhaxi na vona lavaya mikwembu ya vona hi yona yi va arisaka hayi ku hi vona va alaka moya luwa wa vona loko va porofita va kha va khongelela vanhu hi swona swi va arisaka hi ku mi kuma ku van'wani i ta ku byela ku loko no dya swakudya leswiwani ni ri n'anga tinhlolo ni nge he ti voni na mimirhi ni nge he yi tivi na yin'we loko a ri muporofeta lowo pfuna vanhu ni ta ku byela ku na titayele ni nge he endli swona ni ta nyika munhu titayele ta wrong se hi nga pfuki hi va sorini vanhu lava a ni ri hinkwavo van'wanyani va vona na khensa ngopfu ni channel ya matimba ya manana Malume Joni xana ni komba mi subscribe thank you.